Smax bin din l-grupp mhux xejn mingħajr kaq tagħha ta' jien ma rridx insib ħbib oħra qarabalhom, rajt? Jien lilhom irrid. Xbajt waħdi fim? Xbajt! Għandna bżonnok, tmur tkellem lil Klara, it-tfajla ta' Bjorn, u tgħidilha li dar raġel ta' ħdejja hu Bjorn ġifieri eh. kien miegħi u miegħek il-bieraħ filgħodu
Għaliex tinsih kull darba l-alarm? Ħa noqtlok! Ħa noqtlok!
Żommni Lawrence! Żommni! Imma jien ma rridx ngħinu jirranġa qaraval. Jien iħassar irridu. Iva, iva, kont applikajt għal interview magħkom. Veru? Għada? M'għandekx għalfejn taħseb ħażin fija? Tlift il-mobile dak il-ħin insejtu fil-karozza. Matthew stess jista' jikkonfermalek li kont miegħu. Għandi selfie. Prova biżżejjed biex nurik li Bjorn kien miegħi. Urihuli ħa nara. Għax mhux qiegħed fuqi.
Ibgħat is-selfie lil Bjorn ASAP. Wara xogħlek xi tmienja ta' filgħodu nibqa' sejra dritt għandu u rrid nara dak is-selfie. Għandna biċċa xogħol f'Arrett. Tgħidlix f'Arrett!

Titlifhiex il-Klara. Titlifhiex għandek tfajla bħal dik. Tfajla sabiħa, intelliġenti, bil-għaqal. Tixraqlek tant. Tixraqlek tant ibni, int issa trid tibda taħseb daqsxejn bis-serjetà. Qiegħed tikber issa. Trid taħseb daqsxejn bis-serjetà għall-futur tiegħek. Jien u ommok d'hekk nħolmu, li inti xi darba tissetilja bħal m'għamlu ħutek. Kont tinkwetana wisq, kont tinkwetana. Kont tagħmilha ma' dawk l-erbat iħbieb laqqas biss jafu fejn ħa jagħtu rashom. Ma kienx mument. Ma kienx mument li ltqajt magħhom minn dawn. Dak kien żmien ieħor, Pa. Kont għodni żgħir. Jien lest li ntik minn kollox, ibni. Minn kollox. Kulma tixtieq. Imma trid tikkopera magħna. Trid tikkopera magħna. Jien mhux lest li ninvesti fik jekk inti ma tinvestix fik innifsek. Isma' minni. Isma' minni, ibni. Titlifhiex il-Klara.
Nistħajlek tistqarrli fil-virgoletti, Jason, bħal seħibna Matthew hawnhekk, li messni nitlaqa' lil Klara li la nħobbha suppost nitlaqa' tgħix ħajjitha. Oxo! Għax-xiex?
Oxo, filosfu li qal illi jekk inti tħobb fjura, m'għandekx tiġborha għaliex jekk tiġborha tmut u tieqaf tkun dik il-ħaġa ħajja li inti tħobb.
Stra, eħe, eħe, nissekondak fuq din. Naqbel miegħek. Jason, jien lil Klara nħobba. Inti meta tħobb.
Saved by the bell, sieħbi. Meta ħadd itgħallem titfih la lara. U mnalla ma tfejtux farret. Ferret, ti, mhux hekk kun jomok sieħbi, eh? Ara Jason, bażikament jiena u Bjorn għandna bżonn nieħdu selfie fil-kafetterija ta' missierek. Dan għall-bieraħ kont qed nitkellem ma' Klara, it-tfajla ta' Bjorn, u għedtilha li kien miegħi hemmhekk. U issa għandna bżonn prova, taf kif? Sewwa, jiġifieri dan Osho ħa jkun magħkom fis-selfie wkoll? X'għandu x'jaqsam Osho?
U jien naf, mhux int, ilek issemmi kliem. Għadni rieqed dalgħodu. Qas miraklu bħal tat-tieġ ta' Kana ma jqajmek lilek! Insomma, sal-lejla rridu nilħqu neħduh is-silf imett. Aħjar qbadna u mor nissa. Imma ja ħasra, jekk il-kafetterija tiftaħ fit-tlieta, kif il-qaħbeċ ridna mmorru dalgħodu, ħnaqtni ngħidlek! Mela, informa lil Jason għaliex ġibni hawn. Mhux ilna nofs siegħa nparlaw fil-vojt. Min ħa joqgħod ipalla fuqu xogħol, jien jew int? Bahnan. Amen nilek biex tiġi hawn dalgħodu biex forsi tkun tista' tiftħilna l-kafetterija dalgħodu. U jiena u Bjorn inkunu nistgħu mmorru nieħdu s-selfie u naħarbu 'l hemm. Ħalli għada filgħodu, wara li tlesti mix-shift ta' billejl Klara u tmur għand Bjorn, hu jkollu s-selfie lest u jkun jista' jurihulha. Ħa jurihulha.
A propositu, kemm-il darba għedtilek din? Fuq kollox hawn tant kafetterija għandna bilfors immorru f'ta' missieru! Imma ja ħasra, mhux aħjar inkunu sejf? Awtentiċi? Mhux aħjar nikbu darba milli nikbu darbtejn? Eh? Kuxjenza safja, bro! Ow ow ow ow ow ow, stenna waħda. Isimgħuni ħbieb. Matt. Jiena kelli xi ngħid daqsxejn ma' missieri u żgur Alla mhux ħa jħallini niftaħ il-kafetterija waħdi. Jew x'ġralek issa ma' missierek? U
m'iniex immurlu għax-xogħol hux? Għax tafu intom, dik il-ħaġa, kif taqbad tgħid, dik il-ħaġa li qisek trid tqum għax-xogħol. U trid tqum kmieni? Kiefra, hux, kiefra. U tgħannejk, le le. Hux, hux. Proset, proset.
Tajjeb. Issa x'se nagħmlu l-għada nogħġbu jibqa' jitmasħħa mas-sodda? Fuq xiex?
Is-selfie!
Eħe, mhux tmorru intom il-kafetterija kif tiftaħ fit-tlieta u ħuduh intom is-selfie. Aw isma' aħna ħa nilqgħu 'il kulħadd, ta, bħala familja, kulħadd, min jiġi jiġi, ta, ġifieri, u ħa ngħidilkom, jekk tmorru issa, hemm offerta, jekk tixtru cappuccino small, tieħdu wieħed b'xejn. Imbagħad sa x'inhi d-domm miftuħa? U mhux sa filgħaxija?
Imma jiena diġà għedtlek li ma nistax farret, ta? Jien għalhekk għidtlek biex immorru dalgħodu, għax jiena fit-Tliet għandi interview, diġà għidtlek. O Santa Paċi, kif ħa naqbad nikkonfondi serjament is-setgħa? Ħa tiswilna ħajja din l-interview! Filgħaxija inutli mmorru mbagħad għax jilħaq jidlam. Ismagħni xbin.
Issa jekk illesti kmieni mill-interview, nibgħatlek. Niġi għalik u mmorru malajr. All right? Wara kollox xorta hi għad data. Mhux inti ma qbadtx u tlaqtha? Mela issa jkollok tistenna, għax ħa naqbeż saffinek issa! Bħala bniedem inqisni pjuttost kalm ħafna u eh, nħobb ngħin il-ħaddieħor ukoll. U eh, nħoss li jiena perfezzjonist ukoll ħafna. Infatti ma niqafx qabel ix-xogħol tiegħi jkun perfett. Hmm.
Min inti? Ġejt għall-interview.
Ah. Hmm.
X'ismek? Matthew, Matthew Stivala.
ċertifikati
Oh, babe. Kont bizi l-bira għalek ma batlekx. Le, le, le, babe, babe, babe. Toħodni xħazin, toħodni xħazin. U ma tafx naħseb fik jien. Għalħin kollu naħseb fik jien. Inkun riqet naħlom bik. Inqum filgħodu naħseb fik. Irrid inkellmek.
Bej, bisma ħan kolli nħallik, inta san ċempillek iktar tard, ta? Ciao, babe. Ciao, ciao, ciao.
Jason. Għajdli, babe.
Għawn sorry da. Għajdli da, għajdli. Jason, ma jistax kun nibqaw sejrin hekk. Hmm, hmm, hmm. Ija, mela. Trid tibda terfa ftit responsabilta. Issa qed tikber. U għada pitada l-biznis ħajja fidejk. Il-kafeterija ħa tispiċċa tieħu ħsibha int. Fimt jew le? Hmm. Ija, mela, mela, mela.
Jina u ommok, għada, sejrin jumen flukanda. Mhm.
Ija, ija, mela, mela, mela, mela. Jumejn fej? Jumejn flukanda.
Taf xi ġifieri int? U jien?
Inta da filgħodu ħajkollok tqum li kmini. Xi l-ħamsa? Fl-erba' nqum lek daħi. Tant aħjar.
Ħalli tidra tqum kmini. Mela nibqgħu hekk. Għada filgħodu tqum li fl-erba'. Hmm, Saj qum lek.
Inqum lek da. Trid tmur tiġbor xi affarijiet mill-post tas-soltu. U tibqa' sejjer dritt il-kafeterija u tiftaħ. Ħajkun hemm Mario u Daryl jistennewk.

Għandek inkwatru tal-Madonna tal-Karmnu ħdej is-sodda. Għandek ieħor tal-Madonna fuq rasek. Slaleb ma' kullimkien biex forsi tirrealizza li tlift lil Alla u missejt il-qiegħ. Wara neħħihom li minn hemm ta' x'biċċa ta' kamra ġibt il-qisa l-Kappella Sistina da. Jekk hemm bżonn ninġib il-Vatikan bil-Papa b'kollox eh. biex forsi titgħallem li l-ass huwa l-akbar dnub faħxi li hemm. Jekk ma tqumx għada fil-ħodu, Se jkollna inkut kbir. Dal-jumejn importanti ħafna. Għas se jiġu ħafna nies minħabba dik l-offerta li hemm li tixtri cappuccino small u tieħu uħor b'xejn.
Niftakar kelli dawk it-13-il sena, kienu għadhom kemm reġgħu telgħu n-Nazzjonalisti fil-Gvern. U peress li ommi kienet kanvażer tal-Ministru, kont il-ħadd floor manager dak iż-żmien. Hmm. Fejn?
Mm, fimtek, fimtek. Kem domt? Ehm, isu 170. Mm, sewa. Sija. Seba tijiem.
Ma dak iż-żmien kont għadni żgħir, ta' kont nixba mill-affarijiet malajr. Issa differenti. U ma jfessirx li dik l-esperjenza mal-mitni xejn, ta' anzi għal-mitna ħafna. Hmm.
Sewa, sewa.
Sorry. Hmm? Ara, jien lest li nitgħallem ħafna. Dan ix-xogħol minn dejjem kien joġobni għax fih ċertu avventura hekk fih innifsu. U l-programmi li tagħmlu intom vera vera huma programmi professjonali. U kif qed ngħidlek jiena dejjem iffukat u metikolus Aqsem minni ta' kultant nitbellaħ bija nnifsi kemm jiena dedikat hekk lejn xogħli. Kif eżempju? Per eżempju. Titfi l-mobile!
Għajdli farret. Għal farret.
Aw, ċali, ju għandek farret f'nofs wiċċek u ħsiebu ta' Ejja. Ah, wajd li bjorna, xkont qed nitkellem ma' xaħat. Kellu farret f'wiċċu żgur. Kif taf? Les mill-interview.
Mhux eżatt tifhimni għax għandi eżami żgħir issa. Il-Marelli, issa x'se nagħmlu għid? Issa kif illesti nċempillek u niġi għalik u ħammur għax qed jistennewni. Ciao. Lorenz. Matthew, alright. Ok, jien.
Nqala xi ħaġa? X'in qala?
Mela qed tużaw is-super Għax ta' il-problema, med. Għax, qed nuża l-laptop u qed nuża l-word fuq, insomma. U weħel, ma nafx ħan għamel issa. Ma nafx ħan għabad nejdlek, Lorenz, minni ta' xie ma tantx nifhem fil-computers. Issa xtaqt nikteb naqa ta' ktejjeb fuq iċ-ċajt u dal nagħmel taf li taf inti jiena peress jiena natural born comedian. U da, u issa waqaf kollox jiena ma rridx nitlef kollox taf inti u eh, speċi xogħol li nagħmel u hekk. Emminna ma nafx ħanajdlek Lawrence, hi.
Dave, anki jien ta' moħħi dejjem fik, dejjem moħħi fik jien. Isma, taf xandi għattit namillek ux, eh? Allura, allura, xinti li jibsa? Jena, flok għalti. Ma taħħa, James.
Aha. Jien, jien bil-boxer sijat.

Jew it-tejr? Pjuttost qed ngħir għal dik li hemm fuq il-linja miegħek, ha? Għala? Hmm, x'min jaf tiżżufjatta bik. Aw, sweet. Le, le, le, xejn, xejn. Inti kompli inża. All right, okay. Iva daħħa naqrat lek jasra. Mur isħon ximkien ieħor jekk trid. Għaw tan spazju għaw ġew. Iva, missawn ġew saqajja xi żidni nagħmel. Ġerrihom lem. U b'dan ritmu li aħna mixi mhux saqajja ħajġerrew. Jo, itloq.
Ah, bejba, wow, wow. Iż-żajt, Iva.
Lawrence. Ah, met kemm ninżal boxers. X'tinżal boxers, men? Il-bes minn hemm. Ara, isma' għandi naqra ħasra. Fil-kasaqba tqafas Control Alt Delete. Orrajt u għamel End Task. Dik biss tista' tiġini f'moħħi bħalissa. Issa ħa jkolli nħallik għax għandi ħafna x'nagħmel. Ta, agħfas li jetlek. Ok, issa ngħaffashom.
Ara naqra x'għamlet, eh? Inqatgħet il-linja. Naħseb spiċċatilha l-batri. Hares, Għammurni xi ċaċa x'niekol. Tridx xi ħaġa int? Ejja ġib ġib.
Issa ma tinsiex iċċempel lil Bjorn biex tiltaqgħu u tmorru tieħdu dak is-selfie qabel jidlam, tajjeb? Le, dak minn għalih li għadni l-interview jiena xedtlu li kelli eżami wara. X'interview? Ma nistax nifhimkom, f'ta' daqqa tgħiduli hekk, daqqa tgħiduli hekk. Ma nafx. Għammur.
Kienu ma ħalwina.
Issa billi qed naraw daw il-kreaturi sofor. Tafu li dana. X'in għamlu issa minn nhar is-selfie? Xi din nagħmel Bjorn jekk kelli interview? U relazzjoni tiegħi?
U fatir tiegħi?
Ej mantnini missierek? Farret senior?
Klara ġejja ħdejja u jien se nkun minn nhar is-selfie tagħna. Għidli, x'ħa ngħidilha għada filgħodu meta nsibha ma' wiċċi?
Mhux Bonġu? Daħħakt!
Ara Bjorn.
Sa fil-każ għada filgħodu ngħaddi għandek. Alright? U nieħdu s-selfie. Hekk jew bekk Klara mhux xi tminja tiġi għandek wara x-shift. Għalhekk, niġi għandek qabel u naħduh qabel. Imma mhux se nkunu ġol-kafetterija, Mett. Dak kien l-iskop li nkunu ġol-kafetterija u neħdu hemm is-selfie. Iwa ja ħasra mhux tgħidilha li ħriġna naqgħa barra dak il-ħin u ħadni hemm. Allura issa qed titkellem?
Stajna qbadna u ħadnih il-bieraħ any time is-selfie b'dan raġunament. Quo vadis, Matthew? Iwa Madonna jekk għandek problema mhux tipprova ssolviha tri, Bjorn. Mhux għax hekk toqgħod teqred issa. Taffaxxinani bil-problem solving skills tiegħek, Matt.
Thank you. Impeccabli kemm huma daħna. Minn tal inqas hemm seba' stages ta' problem solving skills. Ikun aktar plawsibbli jekk tifollow jom. Taf x'inhu plawsibbli bħalissa? Li nitfak seba' piedi taħt l-art!
Ah, wow, Matt, Matt, isma, isma, isma, isma. Toġbok din? Xi aħba men, dik min? Mm, waħda tkellimni fuq Facebook. Nifhem li ddejjaqni tiffittani ta' ħanajt kollox.
X'inqala la mela? U tittoħroġ miegħu. Din diġa kienet ħarġet mal-qarabal. U s daret għalija. Disgrazzjati tħobbom mela jek ħarġet ma' Johnny. Oh, najlek, dak kien żmien, ta' żmien Johnny l-qarabal. Eh?
Jirġa jiġi ta' dak iż-żmien. Mm.
Il-qarabal ħadd ma jħodlu postu mett. U ħasra titkellmu u jissu kien xi alla da Johnny. Titkellem hekk għax ma kontux titħamlu. M'għandux jaqsam.
Insomma, jina ħana rammur xaxa dak kmieni, fil-qaħ biex erba ta' fil-ħodu rritin u. Bħalissa, bħalissa dik l-offerta, li tu kapoċinu zaħir, u tu għet bxej. Għara, ħana jidlek.
Inti fil-kas, aqba, titfa l-mobile fuq l-imħadda ma' wicċek. Alright? Mm. U jina naqbad inċempillek sa' kem tqum. Fil-kas apparti ċempil għamel alarm u koll. Għall-ħares ma tqumx hekk ma donna mbagħad ngħid eh, damit fl-irqat. Tibżax, jiparaw fuq ikun jolqoshom jien. Inti ħa ngħidlek, Jiena fl-erba nibda nċempel. Alright? Umbagħad Bjorn, kif iqum da, nibqa' ġej għalik u nieħdu s-selfie. Ħalli kif Klara tiġi għandek wara x-shift ta' billejl, issibek hemmhekk bħal kelb tal-fenek bis-selfie lest. Fhimt? Waww.
Matthew, Is-selfie mhux ġol-kafetterija. L-awtentiċità tas-sitwazzjoni. Deal!
Ftehemna.

Għandek xi problema fl-eyeballs jaqgħu? Ndiqek inħares hux. Jabbiċċa tabba. Hemm mara l-kuxjenza.
Qed tibkilek biex toħroġ minn dak il-ħmix ta' ġisem li għandek. Jabbiċċa tabba.
Hija, oħroġ naqa' l-arja meti joħroġha, eh? Kemm bl kemm tiramettija biss. Trid tifhem il-kuxjenza Tajjeb, ġisem maħmuġ bħal tiegħek. Mbagħad int wara dak li għamilt, eh? Ja qattil. Ja biċċa tibqa'. Jekk tibqa' ma tammettix dak li għamilt lili, jekk tibqa' ma tammettix li int qattil, dik li ħa tibqa' ddur monqok u ħa tispiċċa fil-qabar ħdejja sieħbi. Ja biċċa tibqa'.
Tereq met.
Dak li ġrilek meta tipprova taħrab mir-realtà. Qatt minn tħatiħu kontroll tal-grupp. Tista' ddum toħlom. U sna minn kollox biex ma jirnexxilekx.
Jimportan insultak? Insultani, sorry, insultani. Ja biċċa ta' baħnan.
Thank you. Ma jimportax.
Issa jimporta tajd li xandek f'moħħok tagħmel biex jiena ma nerġax naqdu l-grupp.
Wieġeb! Għat muħassib pos ġaqalbek qabel tammetti li minn xej minn għajri. Għataħħa ah, fint!
Ammetti, ammetti, ammetti.
Ah! Titkellimx qabel ma nsaqsik mistoqsija diretta. Fint għax taqla. Okay.

X'inhu qala? Le, jien għidtlek, Matthew, Rachel jien. Le, ta, jien għidtlek hekk. Tmeri Rachel hija ħasra.
Jien għidtlek, Matthew, Rachel. Jesus, Rachel, għidli x'ġara? Hawn sieħbek tajr inżibel, Partivil. Għamel lejl iġri warajja li toħroġ miegħi bil-fors. Mbagħad qisu għamel id-dwejjaq u siker. Ara x'ħa tagħmel u għalih.